Salam gadyrly watandaşlar, salam mähriban ildeşler, salam gelin gyzlar. Bu gün biz ýene-de şu gündelik täzelikler barada, Türkmenistanyň içinden gelýän ajy habarlar barada ýene watandaşlarymyzy, watandaşlarymyza duýdurmak isleýäs, habar bermek isleýäs. Gelýän habarlar elbetde gowy habarlar däl. Bulaň hemmesi ajy habarlar. Günde günaşa indi ölüm has köpelip başlady. Şol sebäpli biz ýene-de bir gezek gyssagly şu ýygnanyşygy etmeli etdik, şu gepleşigi. Tanyş-bilişlerimiziň hem hemmesi yzygiderli ýazyp durlar. Günde günaşa goňşy-golamlarymyzdan aradan çykýanlar köp. Bir maşgaladan bir adam, iki adam. günde günaşa ölüm ýitim gaty köpelýär diýip howsalaly ýagdaýda biziň şu watandaşlarymyz tanyşlarymyz ýazyp dur. Ine şu gün häzir biz ýene-de şu zatlar hakda gürrüň bermekçi. Birinji gürrüňi men özüm şu gelen wakalary aýdyp bereýin, ýogalan adamlaryň atlary bilen. Ene düýn öňňunlukda Susoýewa ýaňky türkmen rus mekdebiniň direktory birinji sentýabr güni aradan çykdy. Ondan soň ýedinji sentýabrda ýene-de şol mekdebiň pedagogy aradan çykdy. Familiýasy häzir ýadyma düşenok, olam rus aýal. Ondan soň Jeren Aşy Jeren Çaryýewa diýip bir aýal maşgala elli sekizinji ýylda doglan aradan çykdy. Ondan soň ýene ine düýnüňunlukda şu ýerde elimde saklap otyryn Ogulmeňli Çaryýewa Lebap welaýatyndan belki araňyzda tanaýan bardyr. Ogulmeňli Çaryba buňam ady Şolka matalny fabrikde ýyllar boýy işlän, häzir özi altmyş dokuz ýaşynda bolmaly, emma hiç hili şu gospitala düşmeden öňürti ýaňky gospitalyň ady Mnogoprofilny bolnitsa diýýärdi Lebap welaýatynda neme Türkmenabatda. Şolka matalny fabrikde-de köp ýyldan bäri işläpdir. do gospitala girmänkä, bolnitsa girmänkä ähli MRT, ähli analizlerini tabşyranyna hemme zat gowy. Gowy çykypdyr analizleri, emma saý sebäp bilen şu kesel bilen, wirus bilen keselle şol bolnitsa düşýär, emma özünde öňdenem diabet keseli bar eken, onuň hem ýeňil görnüşi, ýaňky tip, ikinji tip diýýär-de, şo ikinji tip diabetiň dermansyz bejerip bolýan görnüşi, ýaňky insulinsiz bejerip bolýan görnüşi. Buňa dieta saklabam bejerip bolýar, birem köpüräk zarýadka edip, gimnastika, zarýadka, köpüräk dwiženiýe edip, wagtly-wagtynda şaharyňy barlap, iýmesiz zatlary iýmeseň, öz-özi geçip duran bir ýagdaý-da bu, ýaňky diabetiň ikinji görnüşi. Şol keseli bar ekeni, ol şol gospitala düşenden soň ýagdaýy agyrlaşýar. Ony-da doktory ýaňky derman tapyp bilenok insulin urmaly şo wagt ýagdaý agyrlaşan wagty şu diabetem özüniň ýaňky sahar ganyňdaky sahar şeker ýokary galyp bilýär şo wagt gerekli dermanlar bilen aşak düşürmeseň ol adam koma düşüp bilýär indi şo ýagdaýam şu ogul meňli çaryýewada ýüze çykýar şeýle ýagdaý bolup geçýär şo müdiri, şol gospitalyň müdiri derman tapyp bilenok, bir koma düşýä, garyndaşlarym ylgap, her hemme apteklere baryp aýlanyp görýärler, emma derman şol insulin tapylanok. Ýene-de şu ýerde ullakan sorag mende ýüze çykýar-da, nähili aptekler bolup bir Türkmenabadyň içinde bir sany aptek däldir, on-on bäş sany aptek bardyr, ýöne şolaň içinden näme üçindir hiç birinden insulin tapylmandyr. Indi diýmek, diňe iýmit gytçylygy däl-de, derman gytçylygy ýüz ýüz prosent, ýüz prosent buny aýdyp bolýar, aýdyp bolýar-da şu derman ýok diýip. Ondan soň çorny rynokda ýaňky gara bazardan insulin tapýarlar, garyndaşlar getirýär, emma eýýäm giç bolýar, ol eýýäm aradan çykýar şol ýaňky Ogulmeňli Çaryýewa diýen biziň watandaşymyz. Ondan soňam tanalmaýan adamlaryňam bizde sany kän aradan çykýanyň ýöne Bu bize gelýän habarlar eýýäm adamlar arkaýyn aýdyp bilýän, gorkman arkaýyn habaryny ýetirip bilýän ady, familiýasy bilen, suraty bilen bize şu habarlary ýetirip bilýän adamlar elbetde biz ullakan bulara minnetdarlygymyzy bildirýäs. Ine şular ýaly habarlary ýetirip durmaly, gizlemeli däl. Sebäbi bu şu wagtky wirusyň mutasiýa görnüşi, ýaňky delta bu ady bu Indiýadan tapyldy bu bu görnüşi wirusyň. Gaty opasny, gaty howply görnüşi, buň bilen oýun etmek bolanok, bu koronadan has beter. Şu barada men düýn agşam ýörite okadym. Bu ýaş ýeleňler, ýaňky ýaş adamlary paražat edýär, esasanam ýokuşýar. ýaňky ýaş diýsem bir kyrk ýaş elli ýaşa çenli aralykdaky altmyş ýaşa çenli aralykdaky adamlara başga ýurtlarda ýaş hasap edilýär altmyş altmyş bäş ýaşam ýaş hasap edilýär garat gartaşan ýaş diýip şu segsenden geçen adamlara diýilýärde daşary ýurtlarda ýetmiş bäşden segsenden geçen adamlara gartaşan adamlar diýilýär. Ondan öňküleri, meselem, ýaş diýilýär. Korona döwründe korona diňe ýaşy uly, ýaňky gartaşan adamlara degýärdi, segsen-togsan ýaşly, ýüz ýaşly adamlar, sebäbi daşary ýurtda bilşimiz ýaly adamlar gaty uzak ýaşaýar, ýüze çenli ýet, ýüzden hem geçýär ýaşlary. Şol sebäpli birazjyk ýaş kategoriýasy ýurtlaryň arasynda üýtgeýär. Indi şol delta görnüşi gaty agyr görnüşi göni degýär, özem gaty tiz ýokuşýar. Ýokuşan badyna-da alyp ýatýar, ölüm bilen gutarýar soňy. Şoň üçin hem, gadyrly watandaşlar, şu gepleşigimizi biz ýene-de ýörite şu barada, delta barada, şu wirus barada edýäs. Indi şu ýerde biziň ine watandaşlarymyz Tuça bar, ýene Malika mugallym bar. Haýsyňyz birinji gürrüň berjek, nämeler bolup geçdi Türkmenistanda belki sizem habar alansyňyz düýnki bir günki biziň gepleşik edenimize ýene bir gün geçdi. Iki üç günem geçdi. Şondan bäri näme habarlar alyp bildiňiz? Malika mugallym sizden başlaýalyň. Baş üstüne.
Salam watandaşlar, salam ildeşler. Şindi meň eşidýän zatlarym aýtsam hojalyk hojalyk bolup öýüne öz samolečeniýe alyp ýörenler bar. Ine derman alyp bilmeýän hojalyklar bar diýýär. ne nähile ýazgada ýalbarypsa bermändirler ýazga beräý diýip ýalbaranda-da bermän gaýtaryp goýberipdirler diýýär-de ine şo hojalyklar ölüp gidäýmelimi diýip bir derman dagy derman ady üstünde şony berersiň-ä öz watandaşyň ölmesin diýip ambulans çagyrmana skor çagyrmana gorkýarlar hojalyklar bizi äkidip çöllere, palatkalara zyňarlar diýen gorkulary bar. Ol hakykam bolýan zat. Hemme çärjewde-de, hemme ýerde bar. Dogry.
Häzir indi sözi men Tuçe berin. Tuçe dogan hany sen hem özüň näme bir habarlat işden bolsaň aýdyp berseň biz watandaşlarymyz. Bir habarly bolar ya. Watandaşlar, salam Algaçarina Malikabla. E, ilk olarak şu ölen vatandaşlarymyzyň Allah rahmet eylesin. Yani yamanam gynandyrycı bir e, nime bol oturan hazır Türkmenistanda. Şu bu günki alan habarymda e, öýe e, jaň etdim çagalar indi dedi öýlere girip maskalary nimede oturan dedi. Öýüň içinde maska takynlar depdi. E, ştraf töledi oturan. Öýüň içinde takmaly depdi. Şu bir habar soňa uzak garyndaşlarymyzdan biri e, öldi bugün. Erten jenazasy şu ölen adam üç öýüniň öýüniň içinde üç maşgalasynda üç adamy nima edipdi zarazeden yani keselden üçüsi hem ağır kesel yatan üçüsi aýaly iki çagasy adam ölen Soňam ýakyn garyndaşlarymyzdan sahyry bar, o prifka almady o aýal. Bolnisa düşdi, bolnisa düşüp indi oňat bolup e, liçeniýalaryny alyp oňat bolan ýerinde e, koridora çykan, koridorda çykan ýerinde ölüleri görüp e, ýykylyp düşen, ýykylyp korkan, sahyry göterilen, sahyry göterilen soň reanimasiýa düşdi. Hazir indi reanimasiýada ýatan.

Et al diýe bilmediler. Towuk etden hem kymmat.
Ya, näme aýtsaň ýöne agzan zadyň ýöne eräp, çüýräp, gopup ýatan. Soň indi bahanasy hem indi görüň bahanasy hem öýüň içine girip, öýde maska dakmalyda şunuň üçin hem ştraf alyp oturdylar halkdan. Uje bular posledniý nuşdasyna geldiler. Wapşe indi bilinmän uje aýtmaga gepim ýok. Indi o dilençi gedaýlara döndüler. Halk öýünde arka ýok durup bilmeýänkä o maska bahana bilen iň soňky dermanlyk pulunam almana näme etýärler indi başlaýarlar. Gün çagalar bilen gepleşsem, çagalar siz öýde maska dakmaýaňyzmy? Ýok dedim. Zerre dedi, öýme-öý girip indi maska dak, dakyňlar depdir, şunuň üçin hem ştraf alyp oturan dedi.
Be. Ne şu e, kesel barada ýene de bir üstüne ýetireýin. Türk e, Balkanabatda Indi men Balkanabat bolsa neme bolýada? Nebitdag bolýada. Men şeýleräk düşünýän. Köne ady Nebitdag bolmaly, şoň soňky ady Balkanabat bolmaly. Indi şo taýda açylan öň mazarlyk bar ekende, öň mazarlyk bar bolyn şoň sputnikden suratyny alyp goýupdyrlarda bir kanallarda. Indi şol her Altaýdan şo sputnikde suratyny alypdyrlar we Altaýda şol berlen ýaňky öňki duran mazarlyk gapdalyndan täze mazarlyk açypdyrlar-da, şu dört burç edip açypdyrlar. Ol eýýäm sputnigiň suratyna seredeňde kiçijek bolup görünýär-de, ýokardan asmandan alnan surat. Ýöne aslynda mazarlyk açylanda bir on bäş metr, ýigrimi metr edip açylanok. Mazarlyk açylanda bir gektar edip açylýar, iki gektar edip açylýar. Gaty uly, terezada on gektar edip açylýar. Dogry dälmi? Şo mazarlyk edilende ýerde şo taýdan çöp-çalamyny traktor bilen sürüp zat edip, tekizläp şo taýdan daş-töweregini gum üýşürip, dörtburç edip, şo ýörite mazarlygy şoň ýaly edip edýärler. Olam bäş-alty gektar, on gektar uly ýer edýärler aslynda mazarlyk. Ol bäş-on metr edilmejegi belli zat. Indi şol sputnikden alnan suraty men deňäp gördüm-de, şo geçen ýylky ýigriminji ýylda şol korona başlaly bäri alnan surat her alty aýdan alnypdyr welin üç dört sany surat barda welin şol açylan ýer näçe gektaram bolsa bilemok şol ýer doly geçen ýigrimi sveži sveži mezarlyklar sveži geçen ýigriminji ýylyň başyndan aýdaly maý aýlaryndan e, fewral aýlary töweregi diýeli şondan başlap şondan başlap şu günki güne çenli iň soňky suratam şul ýylyň iýul aýynda mı şeýleräk alnypdyr Indi şu taýda bir ýarym ýyl bolýar-da, bir ýarym ýylyň içinde şol dörtburç edilen, täze açylan mazarlyk doly. Şu mazarlyk doly gapdalyndan ýene birini açypdyrlar. Ýöne şoň razmerini bilemok men, şol bazarlygyň razmerini bilemok. Ýöne toşna eýlesi beýlesi ýüz metr däldigi ýüz prosent belli. Göz öňüňe getirýäňizmi? Şu taýda düýnküde Malika molluma men söz beresim gelýär-de. Şol bir jaýlanypdyr diýýäňizä goňşy-golamlaň birini. Täze nemedir açylan ýeri. Şony gürrüň berseňizläň. Neme?
Ol biriniň o bir tanşymyzyň jigisi ýok bolýa. Onsoň şony täze açylan mazarlykda birinji şony jaýlaýarlar diýýä-de. Onsoň täze açylan ýer bolansoň-a ora çöp-çalam, musor zat bardyr-da, bir jaýlanda görýärler, hapaçylyk, çöp-çalam kän diýip, üçi günem baryp üstüni arassalamana çykýarlar. Şo daş-töweregini arassalaly diýip barsalar, otuz dört sany öli diýýär mazar. Otuz dört sany. Üç günüň içinde. Daşy üç günem ýok şo taýda, iki gün ýa iki gün bolýar-da. Onuň ölýän ölüleri hasaplaberiň. Şo taýdan şoň obasynda daşynda-da bir, iki, ýakyn obalar, üç, ana üç sany oba töwereginde-de. Indi serediň, şo taýda üç sany obadan iki günüň, bir günüň içinde, sebäbi Ýigrimi dört sagat bolýardy adam ölse ölen gününden hasap edilýär üçi. Meselem meselem şu gün ölse ertesi jaýlaýarlarmy? Ondan biri güni üç bolýar şoň. Oň ölen gününden hasap edilýär neme üçi diýip. Bir iki üç diýip. Şu gün ertir jaýlaýarlarmy? Biri günem şony arassalamaga giden bolsalar bir sutka bolýar şo taýda ýigrimi dört sagatyň içinde. Hawa hawa. Otuz dört sany täze mazar diýýäňizde otuz dört sany täze mazar bolsa Indi hasap ediberiň şo taýda, o taýda üç sanak oba bar bolsa, töweregine ýakyn oba, galan başga daşrakdaky raýonda, daşrakdaky obalar özi, özüniň mazarlygy bar-a, olar özüniňkide jaýlaýarlar, ondan näçe kilometrläp äkelmeýärler, getirmeýärler başga ýere. Şonuň üçin her kim öz garyndaşlarynyň töweregine jaýlasy gelýär, öz garyndaşlarynyň, bir-birleriniň ýanyna. Indi şu taýda üç sany obadan Her owadan 12 sany adam, 11 sany adam ölüpdir bolýar-da bir günde. Her owadan. Hawa. Ol gaty kän zat, ol adamlar, adamlar, watandaşlar gaty kän zat ol. Gaty kän zat ol. Owallar men ýaşlygymda ýadyma düşýär. Owada biri öläýse 80 ýaşly birini jaýlasalaram bar, bir ýyllap, iki ýyllap şonuň aýdyp ýörýärdiler. Ene plan ýaşuly ýogalypdyr, pahyr bolaýypdyr, 80 ýaşadypdyrlar, ana näme bolupdyr diýip şol üýşmeleň bir ýerde üýşmeleň bolsa, ana plan agada şeýle bolupdyr diýip, şol ölen 2-3 ýyllyk ölen adamyny ýatlaýarlar-da, dogry dälmi meň diýýänim? Şo ýerde adamlar gaty riýetki ölýärdiler. Bir seýrek ölýärdiler-de adamlar. Bir owadan biri jaýlansa 3 ýyldan, 5 ýyldan bir adam ölerdi. Meniň bilýänime. Bir suçýaýny bir awtowariýa zat bolup bir ýaş ölüm bolaýmasa, adamlar kän ölenokdy olar ýaly. Bir günde 10 adam, 20 adam dagy jaýlamak gaty gaty gaty diliňde aýdyp bolar ýaly zat däl. O sanlary. Bir oba özem. Obada ullakan zat däl, oba diýilýän zat.
Hakyky şeýle. Bil, ölýänem kän. Derman tapyp bilmän ýörenem kän. Apteklaryň ýanyna barar ýaly dälmiş. Apteklaryň ýanyna barar ýaly däl. Hem oçur, hem kymmatçylyk. Hem kymmat hawa.
Adam pahyr ölmejek bolup ýazga ýazdyryp alýar, aljak bolýar diýýär, derman onam berenoklar diýýär. Hawa, berenokdyr diýýä. Olgaçarina, Malika abla, şu şulary halkyň içinde, ýagny ýurtun içindekiler gören ýokmy? Näme üçin çagalaryny sa e, okuwa gönderdiler ýene hezirde? Görenoklardyr.
Gör, meň pikirimçe görenoklardyr. Görýän däldir. Bu ýurtda e, internetiň ýoklugyndanmy ýa-da bil, ýagny Bilgilenmesi ýok. Internetiň ýoklugyndan hem, internetiň ýoklugyndan hem bolup biler. Biram adamlar jiddiýe alynoklar. Şuny şuny serýozno kabul edip bilenoklar. A goňşusy ölüp ýatyrmy, maňa degmez diýip pikir edýärmikä? Hawa.
Şonuň ýaly düşünje-de bardyr. Hawa. Ýöne
Ýöne ölüm bar.

Korona çykdymy, bu ýyl delta çykdymy, indiki ýyl ýene belaly her bela ýene bela keseller dörär ine görle hat diýe ýene diýe ýene-de bir zatlar täze wiruslar çykar indiki ýyl ine görersiňiz şoň üçin hem adamlar bu zatlary serýozny serediň watandaşlar serýozny serediň düşünjek boluň sebäbi siz bu ýyl geçen ýyla koronadan garyndaşlaryňyzy ýitirdiňiz, maşgala çlenleriňizi ýitirdiňiz, bu ýyl siz ýaltadan ýitirseňiz, indiki ýyl ýene bela göter, bela-beterden ýitirseňiz, siz ol maşgalaňyzda adam galmaýar. Şuny serýozny düşüniň, adamlar. Maşgalaňyzda adam galmaýar. Bary, bary ýogy emma bir üç sany, bäş sany adam bardyr semýaňyzda. Her gelen wirusdan birini ýitirjek bolsaňyz, siz gözüňize getiriň, siz türk, türkmen milleti ýitýär şu taýda. Ýitirim bolýaňyz basym. Ondan da çagalaňyzy ibermelilämi mekdebe? Ibermäň. Okuwa ibermäň. Pagta çykmasynlar. Köçä çykmasynlar.
Onu aýtdym. Pagta başlady. Soňam 27-nji sentýabrda bular baýram watan habarlarynda nädipdiler? 27-nji sentýabrda baýramçylykmy bir zat çäresi uludan uly çäre e, Adamlar toplan. Halkyň ölüp, halkyň gyrlyp, ölüp ýatyr, ka seň baýramçylyk ýadyňa düşýämi? Şony baýram etýändir ol, baýram etýändir. Namysyň bolsa, namysyň bolsa baýram etmän hatyra gün et. Namysyň bolsa kelläň ýerinde bolsa işleýän bolsaň hatyra gün et. Adamlar paçka paçka bolup ýatyr. Hawa, günde näçe adam öli oturan. Öz halkyna dermany mugt berlen dermany halk üçin mugt berlen dermany baryp Owganystana sowgat kömek diýip berýä. Mal bolmasa sen halkyňa seret, sen halkyň bolmasa sen ite gerekmi. Ne tolko derman Malika abla, gumanitarny pomuş polny produkta hemme zat üpjün etdi.

Zabastowka etýärdiler hä. Ýa bir ene çek tölemeli bolsa şu gün iki manat bolsa ertir şony bäş manat eden bolsa ýakasyny ýyrtyp milisiýalar bilenem ýakalaşýardylar. Öňki halka näme boldy gipnozirowat etdilermi halkymyzy bilemok. Ýöne tarapyna gidip oturan boldy bular. Bizleriň naşy kommersantlar, nimeler şulara azgina halka kömek etmeli. Sizede bar ýep içip oturypsla, ýok halka bir azgina kömek ediňa, podderşka ediňa şindi kyn döwürde. Kynçylyk, keselçilik başla haý tolko açlyk bolsa haý nime emes. Ýani hiç Ama keselçilik bar, immuniteti göterilmeli adamlaryň, bir azgina immunitet bolmaly. Bir ştuk ýumurta on iki ýarym dedi, ýani köne pul bilen kande bol, kança bolady o. Et köne pul bilen on iki ýarym bolsa, täze pul bilen hazir iki manat elli elli tenge bolady. Bir Iki ýumurtga. manat elli tenge bir sany ýumurta. Bir ştuk ýumurtaň.
Adamlaryň bar-a, wyždanam bolmaly-a, adamlar so haýyr-sogap, haýyr-sogap diýen bir zadam bolmaly-a, sen ömrüňde edip Menem şuny görmedimiň? aýdym tutman-awa. Ömrüňde Çykan bar az gine kömek etmeli barly simyalar bar simyalar baylar az gine şu haryplara biraz gine padyryşka etmeli şundi kyn döwrümizde bir wagtlaryň kyrk bir kyrk beşinji ýyllarda blokada da kanda adamlar bir birine kömek edipler bir birine halas edip e, yedirip içirip inmedikler şunçalem ýokmy bizleriň halk

Bizde şony berjek baýlar ba, ýöne hemmesi ölmäýjek ýarakdyrlar şony sykyp ertir belki saňada nesip etmez. Şu gün edip berseň halka Allah saňa iki katyny berer. Owarnam ýokardaky bozuk çüýrük döwletdenä biz hiç hili beklentimiz ýok. Ony biz ýok hasabynda görýäs. Onda duýgy diýen zat ýok. Ýöne sizde ýokmy? Öz halkyňyz öz türkmeniňiz kapyram bolsa siz öz watandaşyňyz etmelä beýleki ýurtlar şu gün urşanam bolsa ertir başyna bir zat gelse watandaşym diýip durýa turkiýada siz şonýarak düşdüňizmi okadarmy düşdüňiz okadarmy siz wyždansyz duýgusyz bolduňyz türkmen halkym gaty janym ýanýa bir aja doýurmak hasdyr ýaranlar diýipdir. Bir haja gideniň sogaby berler. Gözüň öňünde düşüp, baýryp, ölüp ýatyrka, nüjeli siz arkaýyn öýüňizde iýip-içip bilýäňiz? Beriň siz, siz beriň, onsoň biz baramyz, soň beräýeris size. Karz diýiň, ediň. Şu wagt kyn günde elinden tutuň.
Çarşambaň bazarlary meselä ketde-ketde magazinlary bar, bazarlary ketde-ketde nimeleri bar, kommersiýa magazinlary. Şular biraz gine şu halka kömek etmeli kyn döwründe. Ýok bize tam tersine, tam tersine kymmat üstüne koýadylar. Şunuň üçin momentdan waspolzwatsa edediler bizeniň halk. Halky bara ajit-mäjide öwrüpdirler. Hawa. Halkda wyždan galmady. Kyn döwürde kömek etmegiň ýerine tam tersine üstüne nime dediler, halk, aç halkyň. Uýatsyz bizeriň halk. Mende şurada korkmyn aýdama, uýatsyz bizeriň halk. Wyždansyz. Wyždansyz.
Allany-da, Allasyndan gorkmaz. Guldan utanmaz şon ýalak dinamys biziňkiler indi gutarypdyr hakyky. Bir ştuk ýa towukyň dogan bir ştuk ýumurtasy on iki ýarym müň bolam ýa iki manat ýa on müň. Bu ýerde çagalar bar hiç bolmasa ketdeleri brakyň ketdeleri ýemese hem boldy çagalar haçan her gün bite ýumurta ýemeli. Ýoga.
Şu taýda tuçe karona başlanda turkiýada nähili her kime ýardam etdiler. Hawa.

2 million ýok.
2 million ýokdur. 2 million neýem ýokdur. Biz bu statistikasyny doly bilemzok. Indi biz baramysyň biler son mazarlyklara aýlanyp sanap. Ol näçe ýyldan bäri 2020-nji ýyldan bäri näçe adam ölendi?
Men şu taýda oýlaçaryn. Türkmenistanda ýaşaýan mikrofonym açykmy? Baý, elinde bar bolan, men bilmesemem Alla bilýä sizde badygyny, gaýrat ediň, ýokardaky, aşakdaky hiç kimden garaşamzok. Siz kömek ediň, ýeter-ýetmez hojalyklara aýlanyň, hojalygy bilen korona bolup ýatan hojalyklara aýlanyň, beriň eliňizden gelen kömegi. Alla-da berer, size iki katyny berer. Alla bermesede biz baram soň liçno men özüm berjek size liçno özüm berjek öz halkyňyz ýogalyp gutaryp barýar öz halkyňyz azajyk wyždanyňyz rahat bolar öleňiz soň Allaň garşysyna hasap bereňizde bir azajyk wyždanyňyz tyrp tyrp eden damaryňyz ba bolsa gaýrat ediň beýtmäň kömek ediň ine derman sorapdyr bermändirler men şu gün günuzyn agladym şo ýagdaýy eşdip bara. Ber, ber-ä ersiňe, ölmersiň-ä şo derman satýança, ýer ýuwdan, derman budkaň başyň omrulsyn. Malika mol, Adam sag ol, adamdyr-a. Şurda türkde işli oturanlar pul iberip, Döwlet, Azr Döwlet aýakda duran. Hawa, hawa. Bizleriň iberen pulumyz bilen Döwlet aýakda duran. Şular bizleriň iberenlerimiz bilen çagalarymyz ýep-içip, gün gör oturan. Türkiýä gelip bilmeýänler niçede oturan? Siz şulary oýladyňyzmy? Iş ýok. Ýok ine meniň iki çagamam iş ýok. Işlejekler ikisem işli mendep duran oglanlar ama iş ýok iş.
Hawa men şu gün birine Tuçejan gepiňi bölýän. Pagta gitmäň diýdim gündiz ýazyşdykda. Pagta başlady begenip otyrys diýýär. Nämä begenýäňiz, gitmäň diýdim, korona bar diýsem, bize nany kim berýär diýýär. Ine, hakyky hojalygynda ýoldaşy ýok bolan dört, üç sany çagasy bar ekeni. Olaram ýaşy kiçi entek. Iş ýok oba ýerinde. Biz pagta begenýäris diýýär, gelnejem jan, biz näderli diýýär, gitmesek. Biz şondan bäş manat gazanmasam, maňa kim berýär diýýär. On muň işini edip, hyzmatyny edip, Bäş manat elime berseler şoň bilen günümi görüp ýörün ýa ine halkyň ýagdaýy. Geçen gün imoda paýlaşdym pagta aýyp çykmaňlar dep imoda paýlaşsam näme ýerli jan dogan dep ýazan biri. Pagta indi şol pagta bir bäş manat dik gidýän eken şeýlemi. Jogap.
Men şu wagt başga sorag beresim gelýärdi. Şu çagalar pagta gitmesini goýdular gerek. Öňler zor bilen äkidýärdiler mekdeplerden çagalary, ýatymlyk zadam äkidýärdiler. Şu wagt indi galdyryldy gerek şo. Bir on ýyl. Şu wagt galdyrlypdyr.
On ýyl bäri, hä?
Ýok, on ýyl däl. Ýok, ýok. On ýyla däldir. Bir iki-üç ýyl bolandyr. On ýyla däl. Meniň çagalaryma gitdi bilemez.
Ay bu ýylam belli däl çagalaram sürmegi mümkin.
Ya indi şu bolýan zatlary aýdyp berjek bolýan ya şu e, Simaşka diýip Aşgabatdaky bolnitsa bar ha, gospital. Şu ýerde häzir adamlardan ýaňa diýä barýan hassalardan ýaňa ýer ýer ýer ýok diýä. Koridorlarda adamlar baryp öz-özüni zyňýarmyşlar, koridorlarda ýatyberýärmişler. Sebäbi e, hiç kim olara seredenom, ýöne bir iň soňky gaçyp atalgasy bolýar-da, şo taý bolnisa diýilse, ak halatly görülse, adamlar kömek eder bize diýip umydygärdir-de adamlar. Şonuň üçin baryp özi dem gysan, hassa bolan öz-özleri baryp skora-da çagyranyok, özleri baryp koridorda ýykylyp ýatyberýärler diýýär. Şoň içiniň işgärleri Edil häzir haýsy gospitaliň işgärleridigini bilemok, maňa suratyny iberipdirler, ine gospitalda ýatan ýaňky işläp, işläp ýadap özüni ýere zyňýan işgärler bar, medisina işgärleri, şolaň suratyny men size görkezjek häzir şu taýda.
Ohoý. Ine, gospitaliň öz işgärleri, doktorlary, wraçlary. Nirde bolýar, Karina? Neresi bu? Türkmenistan bi.
Aa. Hawa.
Koridorda ýatan. Koridorda oturan nemeler, işgärler ýadap, ýadap özlerini ýere zyňypdyrlar-da. Halys patsalardan ýadap. Indi meň diýjek bolýan zadym, gadyrly watandaşlar, biz ýene-de şu taýdan wagtymyzam az ele, bir iki minut wagtymyz bar. başardygyňyzdan eger güýjüňiz bar bolsa, aýlyk günüňiz goňşyňyzyňkydan siziňki gowrak bolsa, siziň şu gün bir döwüm çöregiňiz, ýaňky bir tegelek çöregiňiz bar bolsa, göni ikä bölüp, gapdalyňdaky goňşyňa agyr ýatan bolsa, hassa bolsa, öýünden çykyp bilmeýän bolsa, şoň gapysyna baryp eltip beriň, bir döw şo bir çöregiň ýarysyny beriň, iň bolmanda, garyp, gaty garybam bolsaňyz, şoň ýaryjysyny bölüşip iýiň. Şu günki gün adamyň beýdip başynda durmaz. Bize mine Türkmenistan, täze Türkmenistan gazanarys welin, bu zatlaryň hemmesi bolmadyk ýaly bolar. Eger başarsaňyz, guruplyrak bolsaňyz, aýlygyňyz, günüňiz bar bolsa, siz keselli däl bolsaňyz, aýak üstünde gezip ýören bolsaňyz, bir bolma, iň bolmanda bir kilejik kartoşkasyny eltip beriň, özleri bişirip iýsinler. Iň bolmanda bir e, bir iki käsejik şekeriňiz bar bolsa, şeker eltip beriň. Ýagyňyz bar bolsa, ýarty käse, bir käse ýag eltip beriň. Garaz kömek ediň, gapdalyňyzdaky ýatan goňşyňyzyň mydama gapysyny kakyp, habar sorap duruň. Ýagdaýlary nähili? Salamlaşmak, ýakyn durup gepleşmek hökman däl. Şu günki günde adamyň bu delta görnüşi diňe immun, immunny sistemasy pes adamlary gurşap alýar, ýokuşýar. Kesel adama haýsy adamyň immunny sistemasy pes bolsa şo taý şol adama ýokuşýandyr. Şoň üçin hem häzir Türkmenistanyň içindäki e, hemme 100% diýmäýin, gaty köp prosent, 80% adamlary e, garyp, ýaňky baýlar bolsa bir 20%dir. Baý diýýänim özüni oňarýan. ýaňky aýlyk günligi bar adam galanyny segsen prosenti özüni oňarmaýan garyp adamlar şol sebäpli durşuna Türkmenistanyň içi has ýagdaýy peselli saglyk ýagdaýy adamlar ölüp başlady şoň üçin hem gadyrly watandaşlar gaýrat ediň kömek ediň goňşularyňyza bir döwüm çöregem bölüşip iýiň Bir siz kömek etmeseňiz hökümetden kömek ýok häzir görýäňiz hökümet başynda oturan mafiýa guramaçylykly mafiýa gruppalary özüňiz bilýäňiz şol şol sebäpli olardan kömege garaşmaň olar size kömege gelmezem diňe halk häzir bir jebisleşip bir birine kömek etmese başga ýerden kömek ýok indi mundumyzam gutardy gadyrly gelin gyzlar şu ýerde hoşlaşaýsak diýen
Hoş sag olun vatandaşlar. Sag olun Gürleçaryn Malik abla. Sag olun vatandaşlar, ildeşler gaýrat edip kömek ediň bir-biriňize. Kyýamat güni goňşudandyr diýipdir. Edil şu wagt kyýamat gopup dur Türkmenistanda.